dem born am for america im papa na billionaire im mama die wen im dey just ten years im drop out of university im papa vex im lose im first son im almost quit music and today im don marry di love of im life and im dey worth about twenty seven million us dollars This na the full story of Davido and I promise una by the time I finish you go either dey cry or dey dance come make I take you from beginning to the end. Davido Adedeji Adeleke wey dem dey call Davido dem born am for November twenty first nineteen ninety two for Atlanta Georgia United States. Im papa, Chief Adedeji Adeleke, na billionaire businessman and philanthropist from Ede, Osun State, Nigeria. Im mama, Veronica Adeleke, na university lecturer wey love music with everything wey dey inside her. Davido na di youngest pikin for five children, di last born for di house and im mama love art and music, na di first tin wey put music inside im blood. But tragedy e strike early, im mama Veronica Adeleke die for two thousand and three wen Davido just dey ten years old. um Imagine ten years pikin lose im mama, dat kind thing e dey pain reach bone marrow and if you lis ten to Davido music carefully you go hear dat pain wey im carry since dat age. Im mama die but her love for music dey live inside Davido till today. Davido bin attend British International School for Lagos, one of di most expensive schools for Naija. Den, for sixteen years old, im papa send am go America to study Business Administration for Oakwood University for Alabama. Hmm. But while Davido dey siddon for inside classroom for Alabama, something dey happen inside am. Im papa wan make im be businessman, but Davido heart dey somewhere else completely. Im begin buy musical equipment for school, dey make beats, dey record vocals with im cousins B-Red and Sinarambo. Dem form one small music group wey dem dey call KB International. Im papa find out come vex, e no want im last born to follow music. Im tell Davido, You come oyibo land to come study book, no be to make noise. But Davido, e no gree o. Im drop out of Oakwood University, pack im bags come come back to Naija for twenty eleven to pursue music full time. Dis one na serious courage oh, your papa na billionaire, you fit just enjoy di money, live comfortable life, follow business but Davido choose music and na dat im decision wey change Naija music for ever wow. But after im come back for Naija, im papa give am one condition, finish your education first, na so Davido kon enroll for Babcock University

im papa pay university to open department for one person one person omo if that one no tell you say this family get plenty money i no know wetin i go tell you o hmm for twenty eleven davido release him first single back when feature naito c people begin dey notice am but for twenty twelve wey everything don change

Pikin wey im papa say make im go study business admin na im be dis but im story no dey all sweet o plenty drama dey inside im get four children from different women o with so many controversies dem arrest am for twenty seventeen when im friend Tabo Umenike dem under mysterious circumstances. Dat one na di darkest moment for im life. Na for im song SIA, Fear na im im turn im pain into music. Dat na real artistry. But all dat na small drama compare to wetin happen to am for November twenty twenty two. Dis one break the whole Naija pipu heart wen im lose im first son wey dey three years den for inside dia swimming pool for Banana Island for dia Lagos house. No body supervise the swimming boy that na pain oh Naija people go silent that day No body party No body play music No body gist Everybody dey cry Davido come go offline completely People come think say maybe he no go come back again The grief too heavy that time But for twenty twenty three, im come back release di album Timeless and im come top global chart four weeks, im turn im deepest pain to great album dat na real strength. Im come perform as di first African for fifa world cup closing ceremony for Qatar for twenty twenty two. And di love story, Davido first meet Chioma Avril Lowland for twenty thirteen wen she still dey school. Dem begin dey date for twenty fifteen and dem go public for twenty seventeen. Im dedicate im first single Assurance to her, buy her Porsche Cayenne as her birthday gift.

public embarrassment but e no give up. Everytime anything happen to am or try to knock am down, e dey always go studio go release something to lift himself up. The man indeed is blessed. Which of him song you like best? Abeg drop am for your comment section. I want know. If this story inspire you, abeg like am and share the video and subscribe to Naija Gist Central for more pidgin gist and story. Na me be Clara. God bless una and see una for my next video. It is sign out.